Insellmilkom u nilqagħkom għal programm ieħor Proprjetà minn Wara l-Kwinti. Bħal dejjem, grazzi lil Home Owners Association li jwasslulna dawn il-programmi fi djarna. U miegħi f'kull programm Simon Debono. Grazzi Simon. Ta' li lqajtuna Joe. Il-programm li għadda tkellimna fit-tul dwar il-deċiżjoni tal-Qorti fil-każ ta' Miriam Pace u Simon illum Se jagħmlu daqsxejn ukoll kontinwità tal-programm li għadda, din id-darba bil-kummenti tal-pubbliku inġenerali. Joe jien għadni xxokkjat, qed inħossni li hemm xi ħaġa ħażina. Qed inħossni taħt is-sewwa kważi qed jaqtagħli nifsi għax aħna ta' spiss il-Homeowners Association immorru fuq is-siti biex ngħinu l-membri. Aħna ħafna drabi nkunu preżenti biex naraw it-tiġrif imma Inti dejjem għandek dik il-fiduċja fil-parti ta' wara ta' moħħok li jekk xi ħadd għamel xi ħaġa ħażina, hemm l-istituzzjonijiet li ħa jaħdmu. U min għamel xi ħaġa ħażina ħa jħallas temilu. Hawnhekk għandna Diversi nies akkużati bi qtil volontarju u involontarju b'ħafna kliem legali ta' Miriam Paċ, mara li kien qiegħda tgħix fil-paċi ta' darha, qed tgħid li qed tħoss id-dar qiegħda taqbeż, right, qam tkellmu l-awtoritajiet li jidher injorawha, komplu jagħmlu dak li kien qed iġagħal id-dar biex taqbeż u fl-aħħar waqgħet id-dar u għafġitha, qatlitha lil Miriam Paċ. Il-Pulizija għamlu xogħolhom naqra riservi ma waslu biex akkużawhom u daw instabu ħati. Il-Maġistrat qed jgħid li nstabu ħatja daw. Alright? Mela, meta toqtol lil xi ħadd, il-ħabs suppost tmur. U dik kienet l-istennija tal-poplu Malti. Irriżulta li ma kienx il-każ u l-poplu Malti rreaġixxa. Issa aħna fit-tieni parti tal-programm ġew ħa nara x'qalu l-poplu Malti. Grazzi ħafna Simon ta' dik l-introduzzjoni. Ħa nieqfu għal reklami, lura hawnhekk dalwaqt biex Simon ikompli jikkummenta dwar.

Debono llum qiegħed jikkummenta f'dan il-programm għal darb'oħra dwar id-deċiżjoni tal-Qorti fil-każ ta' Miriam Paċ. Illum, però, Simon qalilna li se jara r-reazzjoni tal-pubbliku in ġenerali dwar id-deċiżjoni. Hemm eluf, jien naħseb qatt ma kien hemm issue Malta li ġarret reazzjoni ta' diżgust, ta' inkredulità, Daqs kemm ġalet di. Bil-Malti u bl-Ingliż sfortatament ħafna minn dawk bil-Malti tant huma qawwijin li laqas nistgħu naqrawhom fuq il fuq stazzjon pubbliku. U fejn is-soltu naqleb bil bil naqleb dawk li jkunu bil-Malti naqlhom bl-Ingliż, did-darba mhux ħa naqlebhom dak li jgħidu bl-Ingliż mhux ħa naqlbu bil-Malti, ħa naqrhom kif huma miktubin. Ir-reazzjoni tal-nies. Really?

Community work talli toqtol mara u tordmilha darha. Isna sirna Sin City, spiċċat Malta. Nispera l-Avukat Ġenerali jappella din is-sentenza. Would be interesting to know what sort of community work they'll be doing. Something in line with their careers I subsect, I suspect, like community office work most likely. Hope.

Qed noqgħod attent x'naqra. X'taqra? Għax uħud minnhom ma tistax tant huma skjeti. This will further encourage the destructive industry to keep this race to the bottom. Miriam deserved better. Istħu. Daqshekk tapprezza l-ħajja Sur Maġistrat. Community work X'ma jagħmlux li jridu l-bullies. Ieħor qed jgħid, issa l-excavate id-driver tal-musmar issa ħa jtuh 25 sena sewwa il-ħabs, jew il-mechanic tiegħu, l-ieħor qal probabbli, This is outrageous, it's unbelievable. Of course they are professionals so they don't go to jail. Give them a fine, it will be paid by their insurers, no problem, għax din hija Din lanqas hija punishment għax dawn għandhom professional indemnity insurance. Jiġifieri lanqas mill-but tagħhom din l-insurance ħa tħallas għaliha. Għaxart ijiem, għaxart ijiem jaħdmu community service dawk huma weħlu talli qatluha il-Miriam Paċ. U x'fajn? tal-insult oħra, and they wonder why Malta's grey listed, no rule of law, in modern developed western democracies, the fines would have been in the hundreds of thousands and a few years in prison. U di semmejnieha. Meta l-FATF li tkellmu fuq rule of law, din hija rule of law. M'hemm bżonn ikun biss fuq il-mafja u fuq il-ħasil tal-flus u fuq id-drogi. Jekk il-Qorti tagħna mhijiex qed taġixxi, bir-rule of law, bis-saltna tad-dritt, jekk il-ġustizzja mhux qed tara li qiegħda ssir, dik hemm problemi, għax il-pajjiż irid jirrenja s-saltna tad-dritt, irid jirrenja r-rule of law. All right? Expect our grade listed to come out shredded more crocodile tears the next time another person gets buried by these savages. U fil-fatt hemm tbassira, Nistgħu nagħmluha ċara mil-lum li min huwa abbużiv, u dan percentage żgħir ħa nagħmluha ċara, qed nitkellmu fuq one, two percent tal-periti u l-kuntratturi kollha biex nagħmluha ċarissima. Il-ninety eight percent mhumiex minn dawn it-tip ta' nies u l-liġi qed hemm biex taqbad dawk il-one u two percent. Imma dawk in-nies li tant huma perikolużi issa ħadu għan-nifs għax issa jafu anki meta jwaqqgħu dar u anki meta joqtlu mara ġo fiha jew familja, Tkun ma ħajħlu community service u multa li ħa tħallas l-insurance tagħhom. Jiġifieri dawn iridu jmorru għaxart ijiem, għaxar ġimgħat, ma nafx eżatt kemm qiegħda, imorru ġo xi uffiċċju joqogħdu jagħmlu l-karti. Talli qtilt mara. Ġo darha li kienet qiegħda tgħidlek id-dar tiegħi qiegħda toqmos, qiegħda timmolla. Qed nipprova noqgħod attent x'nista' naqra għax tant huma feroċi. Hija evidenti, bl-Ingliż, It is evident that the destruction industry is in bed with politics, minflok construction, destruction, and the judiciary

Imma hija ovvja li klassi poliċa pprovat takkwista political mileage minn din it-traġedja. Kienu wegħdu riforma fl-industrija tal-kostruzzjoni li ħadet xhur biex tikkonkludi. Ma ġewx konsulti, konsultati l-partijiet kollha speċjament dawk li jirrappreżentaw il-vittmi. Ir-rapporti ntefgħu ġo kexxun u ħarġu biss meta kien hemm pressjoni mill-Oppożizzjoni biex jinħarġu. Ma jistax jiġi attributed blame lil kulħadd għal dan it-traġedja. Il Issa r-responsabilità ta' gvern. The government carries the responsibility but he himself tried to prevent things from happening again but they happened. Għax jiena ġenwenament naħseb li l-gvern ma jixtieqx li jiġu dawn l-affarijiet. Imma dak li għamlu ma kienx effettiv. Ma semgħux mill-għaqdiet tal-vittmi, semgħu biss mill-żviluppaturi. U l-iżviluppaturi għandhom tliet ministri ġol-kabinett, f'segretarja parentali, li xogħolhom huwa biex jaqbżu għall-industrija

flimkien. Joe, nistgħu nibqgħu sejrin imma wieħed jista' jinduna qed u ma sibniex kumment wieħed. Taf inti soltu jkun hemm dawn in-nies laqgħin li joħorġu proset minn estra jew ma nafx jgħidu. Alright? Ma kienx hemm wieħed, wieħed li qabel ma' dak li ġara. Wieħed li ġie qal isma' di għax hekk u għax hekk u għax hekk. Wieħed. Jiġifieri din hija unanimità. Id-deċiżjoni ta' dan il-Maġistrat ħadd Malta wieħed jaqbel miegħu. U hemm ħafna affarijiet li m'aħniex qed naqraw. Ħafna affarijiet iebsin. Grazzi ħafna Simon. Ħa nieqfu għal din il-parti tal-programm. Reklami lura hawnhekk biex inkomplu allura l-aħħar parti minn dina s-sensiela, Proprjetà minn wara kwinti.

Lura hawnhekk għal l-aħħar parti tal-programm tagħna proprjetà minn wara il-kwinti, programm li qegħdin niddedikaw ukoll għal reazzjonijiet in ġenerali tal-pubbliku l-aktar fuq il-mezzi soċjali dwar id-deċiżjoni fil-każ ta' Maryanne Paċ. Simon. Qed inkomplu naqraw mill-kummenti li kien hemm għar-reazzjoni tad-deċiżjoni. Kummenti li kitbu n-nies fuq il-x'ismu. Qed inqatta' elf darba u nerġa' ngħidu li żviluppaturi u kuntratturi huma klassi privileġġati f'Malta, din is-sentenza tikkonferma. Jekk tisraq landa tonn taż-żejt li tiswa nqas minn ninety cents, jitfgħuk. il-ħabs talli toqtol bniedem innoċenti minħabba r-rejb tiegħek kważi jikkongratulawk bl-aqwa żmien All that is wrong with Malta, the direct orders alone pay more than the fine.

I hope that any enquiry also investigates the role of the developer and associate commercial interests not just the architects. U din hija lampanti. Ġo pajjiż normali fejn hemm is-salt ta' dritt, rule of law, il-developer dejjem jiġi mixli. Hawnhekk ġie eżonerat. Il-bniedem li kellu l-interess li ġie frankat il-flus fuq is-safety ma ġiex mixli. Bil-flus tagħmel triq fil-baħar, tagħlaq ħalq kulħadd u tgħaddi romblu minn fuq kulħadd. Ieħor, does not feel like justice. Ieħor, interesting that in this case, but not in others, there are hundreds of people in prison, punishment is now being framed as vendetta. Jiġi fejn il-qrati qabel ħassew li huwa sewwa tifa' bniedem il-ħabs talli jisraq kan, landa, tonna ta' żejt, kien hemm dawk iż-żewġt itfal ġo istitut serqu xi ħelu, Dak all right nitfgħuhom il-ħabs. All right? Imma min joqtol mara, mur. Mhux talli ma weħħlux ħabs, talli weħħlu tmintax-il elf ewro biss tal-biki li issa sirna nafu li ħadd ħallasilhom l-insurance. Ieħor b'mod sarkastiku.

li fejn l-FATF qegħdin jitkellmu ċar ħafna li dierha u l-istituzzjonijiet qed jaħdmu, din qed qiegħda ċar, manifesta, at the wrong time possible, li hija evident li li s-saltna tad-dritt, ir-rule of law, mhijiex qiegħda tiffunzjona ġo pajjiżna. Issa l-għasfur tara tafu li tar. hi qabda n-nies bla kuxjenza għax ma ħadtux azzjoni mill-ewwel. Ieħor, There is a way for the Chamber to show its solidarity and integrity. Take the side of the greedy family for once by helping them financially to sue the architects personally for the liability and do whatever it takes to have their warrant revoked.

tkun kieku żewġ periti inkapaċi bħal dawn li saħansitra kkawżaw mewthom jibqgħu joperaw. U fil-fatt dawn in-nies ħa jibqgħu joperaw għax ma ttiħdidlhomx il-ċertifika. Loads of instigations and inquiries that honestly I believe is a smokescreen for the protection of criminals all over the country. The chamber is doing the court work, the real court had better fold up. Jiġifieri dawn in-nies qegħdin jgħidu, aħna m'għandniex bżonn Qrati li jħallu min joqtol lin-nies. Nistgħu nibqgħu sejrin ġo it-trend hija ċara, hija manifesta li Hawnhekk il-poplu Malti qed jgħid, jien m'iniex qed naqbel ma' din. Huwa kundanna, huwa diżappunt, all right, u qegħdin jgħidu ma saritx il-ġustizzja. Jiġifieri wara dat-teatrin kollu, joqtlulek il-mara, jwaqqgħulek id-dar, tmur il-Qorti u toħroġ minn hemm li min qatillek il-mara mhux ħa jqatta'. ġurnata il-ħabs. Ħa jagħmlu multa li probabbli għandna x'nifhmu qegħdin jgħidu hawnhekk ħa jħallsuhielhom l-insurance. Ġirha tista' toqtol lin-nies. Wara dat jgħidu isma' għandi d-dar qed taqbad dammuha ċara. Din mhux ups x'ġara. Dik kienet qiegħda twissi id-dar qiegħda tiċċaqlaqli. Qrajt? U mbagħad hemm l-aħħar domanda, li għax minn dan li qrajt jista' jkun qiegħda xi mkien midfuna hawnhekk. M'hemmx dik il-liġi li tgħid trid iżżomm żewġ piedi u nofs? L-Artiklu 400, qrajt, 39 tal-Kodiċi Ċivili? Jiġri dawn Kissru l-liġijiet. Dawk kienu mmexxijin minn Miriam Pax li d-dar qiegħda toqmos. Dak kienu Joe, il-kuntrattur u l-perit, ġo d-dar tagħha. Kien hemm rapport partikolari li l-Maġistrat Urtaruhu li ħareġ, li qaltlu tista' taqbad trencher u taqta' miegħi U jew il-kuntrattur jew il-perit qal le ma tafx kemm tiswa, nista' ngħidlek jien tiswa 500 dik. Jiġi il-ħajja ta' Maryanne Paċ ma kinitx tiswa 500. Għax anki l-multi li weħlhom qegħdin jgħidu ħa jħallsuhomlhom l-insurance. Jiġi in-nies li ammettaw, li li nstabu ħatjin, kriminalment, dawn instabu ħatjin volontarju u involontarju kollha kliem irrelevanti issa, għax l-aġġijiet tagħhom qatluha, ħelsu mingħajr ma mallu l-ħabs. U min seraq landa tant taż-żejt 89 cents minn għalija kienet dik, kien inżamm il-ħabs. Ġi aħna għandna l-ħabsijiet mimlijin bil-nies li jagħmlu reati żgħar u dawk li jagħmlu reati kbar u li l-aġir tagħhom wasal għall-qtil ta' nies innoċenti tgħixu ġod-dar tagħhom u ġo Aħna qisna qed nirrepetu lil nfusna, qed induru. Qisha diska li weħlet u qed iddur. It-trawma fis-soċjetà Maltija hija enormi, ħadd mhu qed jaċċetta din id-deċiżjoni. Issa naħseb il-Qrati u min imexxihom irid jieqaf u jaħseb, hawn x'ġara? U mhux inkomplu niskużaw. Jiena naħsbu hemm bżonn issir investigazzjoni jekk hemm xi konnessjoni tiegħu li wasslu biex dawn saru. Alright? Jien personali kelli naqra ammont mhux ħażin għal dan il-Maġistrat, dik spiċċat, m'għadx għandi ebda rispett lejh. Ebda xejn. Rajt qabel jiena nista' nifhem hawnhekk x'ġara. Għaliex nies li qatlu mara innoċenti ġo d-dar tagħha ma marrux il-ħabs. Qed nirrepetu lilha nfusna ma tantx iktar għandna xi ngħidu ġo. Hekk hu eżattament. Il-programm tagħna kemm dan il-programm kif ukoll il-programm illi għadda kien kollu kemm hu ddedikat għal dina d-deċiżjoni b'reazzjonijiet issa dan il-programm tal-pubbliku. Simon, nagħlqu hawnhekk l-appelli tagħna naturalment biex tkomplu ssegwu dawn il-programmi u anke tidħlu membri il għaliex qegħdin nifhmu iktar forsi iktar minn qatt qabel l-importanza illi tkunu membri fil-Homeowners Association biex wara kollox taqbeż għalikom. Mhux hekk, Simon? Qiegħda ċara li l-istituzzjonijiet mhumiex qegħdin jaħdmu. Aħna qegħdin waħedna issa. All right? L-unika soluzzjoni li għandkom li tidħlu fil-Homeowners Association.